Tau ka pilihan kena ke mih surak kena ke mih mendok ke kita ke meda kita ke mih surak ke mih nitih ke lagi awak ke utai nya ngagai enti nyema iya bisi krit asu tendul ti tajam asu kudul ti keras asu mantung. Ari nya semua ke mih ka ngitu pengawa tu deka niki ke atas ke lagi. Ngajah ka semua nya kayu guru gerai nyamai mega nya dah ti bisi teka ngachau ka gerigau semua pengawa kami ke ditu sereta nya asoh asoh buai ke bukai laban manok tu bisi kaki kena gerajai patut kena pakai sayap kena kena ngesai hari nya utai ka ngachau ka gerigau utai bechangkau ke nadai guna ulih besai ke manok tu pulkai awak pen deh terebai jauh gejang. Hari nya kitai tu agi niki kin ari aku pekenya mega madah enggai nuan aki.

Dua miyau basa ngagai kita muka duduk tentai. Tiga nya baru biau biku Bunsu Petara bawa tau serta Mensang Nguang. Empat miyau pangkat Bunuk Serkat Tambah Bintang. Lima nya baru biau Raja Sekunta awak pengawa kitai tu dok mega penama mansang. Enam miyau Bulan, Kembelan Bulan Mandar, nya baru tujuh. Pia mensia mayuh ngambi tubuh ketegal ditu sereta seruran tubuh ensal menang. Nya alai, enda ke busung laya danjan ku Megai Selanjau Ijau manuk jelayan iku layu ngarit pisan tu. Nyadi aku tu ukai miau ngapa miau pia. Aku penunda diau aki manang jaban kurang sidi jari tunjuk kanan ready niau rengkah jujam ati pagi lemai bisi peda gama suyam suyam nyerumba ari menyuan batu petara enda mega kebusung enda mega ke layu layu busung aku pemegai belanjau ijau manuk tabung tu laban aku tu ukai mega niau ngapa niau pia aku penunda diau aki lang sengalang burung. Lebuh luku ke ngelalu ke ngentu ke bebulu burung ke sekukung nemu tenung mega bujang. Nyale. Aku tu kenya mega nunda biau sida ambing apai demu. Biau sida rentap apai tambik. Laban orang nya ti keria ukai gula-gula. Enda sidi jari tunjuk ujung. Berani ati mutus kepung gaga getah pati punggung. Nyelai iti mantap murai nyok munyi mantap nesap buah mawang kachung tutuk munyi tutuk ujan neliang lebuh nemu nan ketuchung saduk nyaung enggai nunduk keraja beruk ngena tuan bintung eh enggai nunduk keraja beruk ngena chaga dia sekutu. Nyelai ti kita ngumbai ke bula bila lusa tau kita ke betung. Meda nya agi engkah perintah mena manah ba opis Lira Betong Tentua Orang Dia Bujang Kempang ka. Jalai aku ke diri tu ti nya mega tegi tegi giai giai usingan tangan jari engkai selanjau jau manuk tawai. Jalai manuk tu kena ku miau semua mua bala kitai ke datai ditu. Miau yang miau semang semua kitai ke datai ditu tadi ari belakang mulai ku Gundai ngambi ke yang tinggi kita pulai lagi enda mai ati ngerasi meri ribai yang gangga meri kitai tu lagi. Ke mayuh datai patan ditu pulai enda ke mai ati tajam ari pengawa Baja Mila. Penjalai agi ke manuk tawai tu dikena kumiau maya semua mua bala kitai. Nyaka jenti bala kitai ke datai ditu tadi bisi salah ari nyaka dindung jai burung nyaka kembai kita tadi ke. Bisi peninduk lemai ari malai pajin papan akai nya ka jali kita enda bisi mimpi jai tenuk ti begayau begedai nya ka uman kita ke dep bisi datai ditu enta dep bisi mimpi rawan takut nyengkam beruang rambai nya alai nya ka jawa nya ka jamat kita ke datai ditu ke bisi mimpi charik lipat berabung begedai nya ka jawang kita ke datai mayuh datai ditu enta dep bisi kena Telekok Kijang Sengitang Kenawang Ngular Panjai Nyengkaw Rando Kita Enteri Penatai Ditu Bisi Keno Telekok Rusok Ngukit Kupung Buru Beragai Nya alai semua utai ke engka kena nguna utai ke mah kena manah utai ke achau ka ngerigau menoa tu meh kena ku nyekang utai ke bansa nya ngambik ka kitai ke datai ditu dulu agi pulai gaga pulai serta pulai manah pulai betuah mai utai ke sesempi ka aku tu aba siku siko meh engka. Oohh. Nyelai keterubah tu, aku miau nuan endu kumang dara jawai pepit Janet rimbai manuk tu kena kuasa nuan busu tikai balik keterubah. Manuk tu mega kena kuasa nuan endu semit indu simit kumpul kulit manuk tu kena kuasa busu chapa besai ila sekolah tika. Nyelai manuk tu mega kena kuasa nuan endu kumang daya ngachah engo mirah mansau jenenang. Nyelai manuk tu kena kuasa sida busu buah bensuk. Nyelai endu kuma ratu bisi ayan ditu enda aku kulit kering mimi jumpit kurit dipau dagu benang kayu ti kurang iya nya musuh kapu ti ngelu tung kurang nyelai endu santih pan bisi ga dayan kita ditu tumbuh takang iya nya musuh sirih dok kaul tangan endu endun seni ulun pan udah ga dayan kita ditu iya nya musuh klait keberuit kaul tangan nyelai. Endu simbut bisi ke peda aku musu pulut pintar diawang endu endun pulut chelum bisi ke peda aku bisi kerichum chelum dungan nyelai endu endat bisi ke dayang kita ditu peda aku musu tupat burit singit nimit segi empat iya nya musu tupat nyiur undan endu matu tali tabuk pan bisi gayan kita ditu pagi tu kena kitai nyiring iya nya musu telu indu manok bayang ngenan bisi gayan ditu. Baka bulan nama mandang letup bisi dek bentai kita ditu baka tutup Sungai Rejang nyalai sagun bisi ka kebun Lebuh Miang asik bendi pan bisi ka dayan ditu buah pisang nadai ga kurang ai tuak ga bisi ga bekelida ala bala nyalai perengko udah sedia datai magang nyalai kita ding kita piring kita udah debai kami ngagai rentap ditu kita udah datai ditu nyalai kita nya tadi ukai digaga indu pia indu ngapa. Tang idup ke tau butang, tau ibang, tau ubak, tau nyekap, idup kunchi, idup bisi nya orang melo manduk kita. Laban kita kena kami nganti taro ke datai iya ke kangau mayuh taba tetap ditu nya alai. Nya alai ti kita nya lagi suchi, kita nya beresi. Orang ke datai ri ngabang masang situ pan ke lentang perut ri nya pan kenyang ari nya utai enti ri.

Nya alai, enti letup bisi nanta bansa semua mansok mata, mansok patung, mansok tumbung nya kitak bediri, kitak pegi, kitak ngebilik, kitak betatik, kitak ngerebu kiak kitak ke langit. Nya ukai letup ngapa betuk dia, nya letup endang kena bekangau, kena besau, kena padah, kena telah. Nya alai. Laban nitihka semaya suba, ti alu ngangau kita begaul ti alu madah kita datai nya iya lah itu datai aku ba Bukit Sibau ditu ngaduka pengawa sida seberekat iya nya betuaika nuan boh au tuai kami nya ke pengawa kami ditu tau pagi tu iya lah aku ngangau kita entara datai ngabang keterubah tu aku ngangau ke nuan sepandai datai ngiring abang

Nyau baru ku ngangau ke sebulan ke anu. Nyau orang ke berumah ke lekong jalut mago tinggal mago dura. Ngalai deka ngau ke aku mega nuan indi andan. Anang enda nuan nurung laban ke tu ke laban nuan ketuai kami bungsu bulan nyungok reman bulan manta. Nya baru ku ngangau ke ganggo ganggai ke ke diau di serada lebak karak belai seberai sungai penyakai deka. Nya baru aku ngarau ke Bumbung. Ke rumah Jelpong Tara Enggong ke Pengkong Irak Bandar. Nya alai ditu baru aku ngangau ke nuan Ando Maro, Antu Rajo kelalu kayo kena berito rumah Nangol Lubang Wah. Nya baru aku ngangau sida bujang sengalang burung ngasuh ngabang tengah hari tu kintu iya ke berumah di Kebong Langit Ngeruang. Nya alai dikangau ke aku mega enting naing apai sida Keling. Nya bujang berani berani kempang ngasuh datai betinting batang uding munyi gasing ke pelih gerang raya. Jalai aku tu kenya mega langau ke aki kami empu eh nya menang beti sereta bujang sedoi beti ke bentelah jelit lengi ngedi. Jaka bensumbar Antu Gelang Pinggang ngasuh datai ari jelit lanit langit ngedi Bandar Keleti Lebuh Remandang. Nya alai aku tudah ngusai kita panggau semua panggau endang ke petungkat dalam Sabang. Aku tudah ngangau kita panggau ragai Richard Sanggai Patap Tiang. Nya alai kita. Datai kita ngagai kami sehari tu laban kami tu bisi miring ba luma retak ditu. Jalai kita enda suah ku datai tubuh alus, tubuh murus, tubuh piok, tubuh ngapa. Kita endang enda suah ku mai ubat rengkap genap seribu guna mai pengaruh ngembar tubuh bai semua. Ubat ngasi chukup Dettol, batu ai kita mai nyemar nik pasang raya.

Dialu ngangau kita bisi ga begau pia madah kita ti lah kita anang enda datai sehari tu nama kita enda datai ngabang enda nulung enda banung kamu kita puni ai puni mangkuk puni si puni dalam ti nyalai kita ti kita ngai puni datai kita ngabang nulung kami ka ngereja pengawa baka sehari tu. Oohh. Nya alai, baka nya, ke sekali tu tebalat gaga deh piring nasi lemak keti diri tudah diau bepanjau jauh manah jalak bulu burak ikam aba. Nya mega ngasuh kami ba Bukit Sibau tengah hari tu gaga rio rindu nganak laban kami ngangau kitak bangau ti dau bujang kada bekatak ngasuh datai ari menua orang nyata ke badu anak buah. Nya alai kitak anang datai ngapa datai pia kitak.

Jale manda tu kena tu niang kita betuai rumah laban kita kenya ku meda kita datai ditu tang pan kita tak lon lang atau ke manah jale tang kita ngiru ngiru nadai nu mentah tunjuk tunjuk tunjuk tunjuk tunjuk cincin sayur di belok nakok manah manah jale dikuan tengah jam tengah suah balok ni kita dato lalu minyak raja jale

Nyelai kita tu pegai manah manah ke rumah laban kita nang ti endo tebelu kami semua nang ngarap kita sesuai jago uto tedok rumah. Nyelai penyo mega aku kenyau ari tu asai ke tepak bada indu nyaru tang tukang indu jelu tunga ngelabo nyelu nyelu. Nyelai tu manuk tu dituju ka aku ngagai pengulung kitai kena pengiau iya. Laban ti nya mega iya enggau udah dipaduka perintah nempung kerabu ngumpul tuku nya alai. Iya tau tu kitai ngagai intu ngeju serau nipu ngebu kerau min ji ba Lembang Chengkang lama isu nemu pesu adat lama. Nama kebuah meni nya laban iya endang amat bisi beri keling batu tandu kelundung. Nya ubat nombor satu ngambi bisi sema iya ila ngulu ngira endang. Nya alai meh nya.

Nya orang ke nemu nyeput tubuh ngawi tubuh kitai ditu ila sama ku puak kering tulang. Nya alai aku ngajar ke semua kitai ke ditu melo gayu guru gerai nyamai lantang senang baka mega. Dah.